If you happen to meet gentleman Savior Kasukuwere, unomubvunza.
You can ask him. Ndakamutsanangurira nemo nemo ndikati ndiri kukuona uchitiza. I told him the exact details that I see you fleeing. Munyika muno. Ndaona Zanu PF yakumukira. And I see Zanu PF ousting you. Maswera sei maswera sei uh, muri yeZimbabwe uh, kukuchingamidzai nhaika pa around Zimbabwe. Nhasi ndine nyaya yandaya nayo yaProphet Emmanuel Makandiwa. Ah, nhasi musi weSunday uri musi wa2 uh, ah, March. Eh, nhasi kuchechi kunga kuchipisa. Prophet Makandiwa was on fire. Eh, nhasi vanga vari bahashka.

If you happen to meet gentleman Savior Kasukuwere, unomubvunza.
You can ask him.
Ndakamutsanangurira nemo nemo ndikati ndiri kukuona uchitiza. I told him the exact details that I see you fleeing. Munyika muno. Ndaona Zanu PF yakumukira. And I see Zanu PF ousting you. haambokurambira kana uchitoziyana naye unomubvunza. You'll never deny that if you know him. Kuti when was that? how many years before anga akagara so pasofa achipeta tai yake achi aiipeta umba isiya yorodunhuka oipeta I've, I've so much I've so much respect for him so much respect for him so much respect for Walter Mzembe it's unfortunate anenge ari in a foreign land it's unfortunate as we speak land, as we speak but you, you look at Walter Mzembe is is harmless He is pure. If they can let them in back into their country. Prophet Makandiyo vanoda kuedza kuti chiya ah, vari kutaura mazita evanhu vanozikanwa kuti they were very prominent G40 figures. Vanoda kuedza kuti chiya. Let's continue. It will be a blessing for your country. There is nothing wrong with that.
Hakuna munhu ane power kunze kwepower ramungatomupa. There's no one who has any power outside of the power you give him. Mavanzwera apa anzi hakuna munhu ane power kunze kwere ramakamupa. Ndiani ari kutaurwa nezvake? Let me know in the comment section kuti ndiani ari kunzi hakuna munhu ane power

But akabuda achinzi ma TV iwayo akaaba. And it came out that those TVs apparently were stolen.
Yet it was a clear donation ine mapepa zayo nechii nechii tikapiwa as a church kuti pamune muchiparidza pepa munge muine screen wapo. And it was a clear donation that had paperwork so that when you preach you would see it be on the screen. Wacho akasida kwamuri kuti muone TV imimi. Makamunamatira. Who see that?
Did you pray for him? Imi ndimuri muZimbabwe iye ari muno. You're the ones in Zimbabwe. Is he in Zimbabwe? zimbabwe inawo maropafadzo iyi zimbabwe is full of blessings dzosai vana venyu vari kudiaspora vese nevari kushanda kunana uk nevari kushanda kupi bring your children back from the diaspora maropafadzo enyika akabuda iyo ieducation yenyika yakabuda iyoyo those are the blessings of the country that have left that's the education of the country that has left ndiri kunzwika here ndiri kunzwika here ndakaenda ndakabokudzai story yangu ndakaenda ndikanoona the head of intelligence I went and I saw the head of intelligence. Many, many years before the current president became the, the president. ndikati ndipei access kumukuru ndinomutsanangurire pane zvakati zvakati zvakati zvakati zvakati zvakati.
And I asked for access to the president. so that I Handakutanga could- nongovaudza ndakatanga nongoti ndakuona mukuru zvikanzi inyaya yei.
ndikati inyaya yavo zvikanzi ndoda kuti ndivasvitse kavazive kuti nyaya yacho ndikati dzese dzandouya nadzo inini inyaya chaidzo chaidzo hatingoappear before mapresidents im not a nuisance
no handibodhe vatungamiri i don't bother my leaders
bvunzai president wenyu ndine number yake i have never called him even once Ask your president. I have his number. Ask- havana I've havana never- call yangu i have never called him even once I've never.
so mukuru weintelligence akati nyaya ndeichii ndikati So the "Ah, head of intelligence asked, "What's the but it's issue?" okay rega ndikupe briefly ndapakati ndakaona asumuka mva nditora chibhuku chake And I said, vadzoka mva atanga kunyora mweya mva atonditi "Ah, kana munhu akunyora kuda kuda kunosvitsa

He would stand for us, stand for our beliefs, stand for our culture. Ah, anzi hapana chiro chinorwadza sokuita leader gwara. Ndiani ari kunzi gwara naProphet Makandiwa? Regai tienderere mberi. Vari kuUN. Right there the UN.
In the face of all of these presidents, vaitaura zvavanoda
vachitaura vakanongedzera president wekuchina kuti uyu ndo friend yedu haana mubvira akati colonizer but ari kutichengeta imi makati colonizer mukatitorera pfuma yedu
hamudi kuti tisumuke
say it in their face ari kunyika kwavo kwete kuti vauya kuno ari kunyika kwavo in their country so ndaitoti ah no regedzai ndidi ndisvitse show okay let us go back to statement yataurwa naprophet makandiwa anzoni hakuna chinhu chinorwadza sekuita president gwara then he went on to proceed kuti rgm he was a man of integrity aimirira vanhu aimirira mavalues eh, achienda kuenda un achinotaura kuti no you guys you must leave us alone saka ndiani mumwe asina mubvira aita izvozvozvo let me know in the comment section kuti prophet makandiwa what exactly is he saying here inokaona uchitondityira utondizivi zvavo

kana iwe uchifunga kuti kune munhu anenge ari musystem ari mukati akanenge achitiudza achidii achidii aifanira kuudza varidzi varidzi vake
makore mangani zvinhu because zvinhu zvezve hazvirongwe hazviitwe five years muchironga unobatwa iwe Why zvakaignoiwa pandakaprofita because kwavari it was nonsense. Nothing like that can ever happen.
Because to them it was nonsensical, nothing like that should ever happen. Ukaona ndichifamba nevatungamiriri nechi hazvireve kuti hapana nyaya dzatinotaura. You see me walking with leaders, it doesn't mean hazvireve kuti hapana chokwadi chatinoudzana. We don't discuss certain things, we don't tell each other plainly certain issues. Nei muchida kuti zvitaurirwe panapa? You would want it to be declared from this place. Imi muri kundiudza here kuti vanhu vese zvino izvi Are you telling me that everybody vari padhuze nemukuru wenyika that is close to the head of the country, were for him?
Ah, ndiri kukubvunzai ka m- mushe mushe neshona kuti I'm asking- imi mukufunga kwenyu vese right now vakati kwati kwati napresident can you imagine nation is everybody who's close to the president?

vanhu vakatanga kudzoka ndikutauriraika ndikutokuwazvona wazvona wazvona we have people in exile who are not even enemies of this country who are not

Uri right.
You're right.
Hapana zvandoziva. I don't know anything. Hapana zvandoziva. I don't know anything.
Hapana.
Hapana. I won't leave anything out. Because I, I know once I see something ndikati kuti iyi solution iyi ndiyo ndiyo chero vanhu vakatenderana nekoko vakadiyo kusvika mangosudzoka ipapo
when people start to unite
mazimbabweans i know this is going to be very very difficult for you to accept munofunga kuti maybe solution is outside when Zimbabwe... we start uniting tega
and agreeing and accepting each other tega kuti ukangoona a fellow zimbabwean woziva kuti is my brother is my sister. Hakuna chabira mumwe.
That one is going to steal from Hakuna chaponda mumwe.
No one is going to beat up the other. I delusion.
Takabhoiriswa pfungwa idzi. It's a delusion.
Our brains. Dzikaibva mbadza yanikwa mbadza homa. were boiled
they so once ripe, brain brain dzangu biltong and they were hung out hapasisina you cannot because honestly ndiudze kuti ndiani ndiani politician angaite power which politician can become powerful here kuti vanhu vanomukirana kudamburana zvigunwe kudai vanhu vanodamburana maoko kumamisha uko
kuti uri wepati yakati uyu achiti uri wepati yakati over which party?
same village
musha panapa musha wenyu apa munda wake apa munda wako apa
munorwira mutungamiri and we fight over a political leader zvokuurayana kuparuzevha to the extent of killing each other in the village woti tinofunga and we say that we are thinking people
kuurayirana munhu munhu munhu killing each other over munhu.
a person a person anogona kumuka akafawo iye wacho a person who can be dead tomorrow idelusion that's a delusion
hatifanira kuvengana nokuda kwemapolitical parties we should never hate each other over political parties
you must look at zimbabwe from its god given perspective there's a proper perspective yekuti when you look at it hapana party when you look at it there's no party hapana party there's no party
hapana painga ndambokupa inzwisa wani ndikati honai munhu wese ari muzanu achadzingwa vakadzingwa vese andakuudza aiwa kana umana naye umana ungataura zvakadaro usingaprofite how do you stand pamberi pevanhu woti everyone in zanu p f will be fired ah!
vanenge vachifaiwa nani
vanenge vachifaiwa nani

neziso with the eye reukama of fellowship kuti hanzvadzi yangu iyi that my sister my brother haitambure cannot Ndiripo. struggle when I am there brother yangu iyi that my brother haitambure ndiripo cannot struggle whilst I am there
hazviite ini ndine mamabasa ekuti chero dai kunzi dai kunzi ndatambura ndashaya chero ndikanzi ndiri kupiwa marii i can never imagine myself beating my own mother nekuti vari kutengesa madomasi pamusika handisi kuti harizi basa ndiri kuti inini I'm saying that I personally. Inini. Personally. Hakuna chinoitika pandiri kuti ndisvike pakurova mai andirove mai vangu hazviite. Nothing can ever happen to me that will cause me to beat up my own wife. Hazviite. That will never happen. Kana ririwo rega basa rasara ndino resign. If that's the only job remaining then it's time for me to resign. I'll resign.
izvozvo ndofanira kufunga kuti mai vangu ava I have to think that my mother, vasirwa vazukuru vangani how many grandkids is she looking after?
vana vari kuita misikanzwa wako vofa vosiya vana vana vese vari kunoungana pana gogo People do a lot of mischief out there, then they die and they leave Saka their kids for the gogo ava- grandmother.
vakasatengesa So if she can't sell these, tuma tuma tuma tumapepa twematemba these, these little carpenter fish these... gogo ava akasatengesa mazhanje that if he can't sell fruit handisi kuti ngazviitwe zvisiri ndiri kungokuti ndofanira kufunga kuti saka pinda mutsoka dzagogo uone uine vana 7 pamba havana kudya
pinda umutsoka dzagogo kuti
ngativei nyika yes inoziva zvekurambidza but uchiuti vanhu kana watiregedza icho pane chokuita ngapange paine ngapange paine chokuita where we say if you can't do this we have an alternative for people to pursue there's something else for people to do ini mubvunzo wangu uri kuti ndiri kuda kuziva kuti kana ndarambidza having forbidden mbuya ava kutengesa this grandmother from selling mazhanje fruits ndiri kuti voita sei handisi kuti handisi ina musandise nharo ka Hatingokopa nyika dzine utsanana. We don't just copy the nation that have got big cities. adzo. We have to copy also even their economy. Havana kutanga havana kutanga nemuramba tsvina. They didn't start no. by refusing. Vanonovaka maflats maaccommodation vouya kumatangwena vopaza voti endai kudzimba dzakavakwa they start by building accommodations before they destroy shanty towns
tikazvibatira padumbu kungoti no vanhu vangada vanhu vangada hazvingazadze town yese nemarara start this story midway ndo, ndo economy yacho that's the economy zvinhu hazvina kumira zvakanaka things are not well
there you go uh, vana vevhu